It-tim tagħna ltaqa' ma' Glenn sabiex jitkixxef aktar dwaru u dwar kif jaħsibha fuq il-kitba. Il-kitba għalija hija prattika, jiġifieri hija fejn tmur tfittex ħsibijietek. Mhijiex fejn inti tmur tesprimi xi ħsibijiet partikolari jew tikteb xi manifest biex ħaddieħor jaqrah u jifhmek. Le, imma hija proċess fejn Inti tfittex ħsibietek, tfittex il-fehmiet tiegħek, tfittex ix-xbigħat li jbeżżgħuk, ix-xbigħat li jferrħuk, tfittex dak li b'xi mod jew ieħor tidentifika miegħu bħala identità, ġifieri. U allura huwa proċess ta' tiftixa. Anke meta jiġi ppubblikat, ma jfissirx li għax lest għall-pubblikazzjoni hemm xi kristallizzazzjoni ta' ħsibijiet. Mhuwiex hekk. Huwa sempliċiment, għalija, huwa tberrigħ tal-mistoqsijiet u l-interessi forsi tiegħi, forsi ta' xi wħud oħra li qed ifittxu bħali. Issa ili iktar minn 20 sena li ħriġt l-ewwel ktieb tiegħi, Eki Teki. U tul dawn l-għoxrin sena, dak li baqa' jinteressani huwa essenzjalment it-tiftixa. U t-tiftix għalija tista' tkun stilistika, jiġifieri jiena jekk pereżempju taqbad Eki Teki u mbagħad taqbad Kull Flaxija pereżempju, stilistikament ivarjaw kompletament. Anke Iswed Assolut imbagħad ivarja stilistikament mod ieħor. U allura għalija dejjem qisha tiftixa primarjament li żżarma anke l-istruttura tax-xogħol innifsu tal-poeżija. Il-mod kif tinbena l-poeżija fix-xogħol tiegħi, il-mod kif jinbnew ix-xbijat, kif jiġu orkestrati, Għalija huwa l-qofol tal-proċess. Mhux se ngħid, kważi kważi huwa sekondarju l-kontenut tematiku, ha biex ngħidulu hekk. Però l-proċess innifsu, l-kompożizzjoni l-iktar li tinteressani u dik naħseb hija konsistenti fuq is-snin. Waħda mill- Mill-punti li jikkritikawni fuqhom hija li xi kultant il-poeżija tiegħi mhix aċċessibbli, hija impossibbli biex tinqara. U filwaqt li naqbel, hemm ħafna punti fejn ikunu ndeċifrabbli bħala xbieha, xi tfisser di xbieha. Imma fil-ħajja ta' kuljum, mhux kulma naraw nifhmuh. Naħseb l-idea li rridu nifhmu l-poeżija, rridu nifhmu l-letteratura hija tillimitana ħafna, ħafna, ħafna. Xi ħaġa li f'dixxiplini artistiċi oħra, pereżempju fl-arti viżiva jew fiċ-ċinema u hekk, ittraxxendewha. Fil-letteratura inqas, kien hemm min għamel sforzi ovvjament. Imma jien naċċettagħha u nilqagħha bħala parti minn dak li se tini l-kitba. Mhux neċessarjament xi ħaġa ċara. Imma jekk hemm punt ta' punteġġjatura, naf li qiegħed hemm għax irridu qiegħed hemmhekk. Anke ġifieri meta hemm affarijiet li mhumiex ċari għall-aħħar, naf li għax hemm reżonanza ma' dik ix-xbieha, anke jekk mhix ċara. U allura nżommha appuntu għalhekk. Il-kitba tista' tiġi mgħallma, iva. L-elementi kompożizzjonali jistgħu jiġu mgħallma, mela le, inti tista' titgħallem ritmu, tista' titgħallem il-pass tal tista' titgħallem kif il-vuċi tkun konsistenti. Dawk iva jistgħu jiġu mgħallma. Ifisser li tista' tgħallem lil xi ħadd ikun kittieb Tajjeb jew kittieb immaġinattiv? Le, mhux hekk, mhux qed ngħid hekk. Imma t-teknika tista' tiġi mgħallma, iva. U tista' tiġi mgħallma anke biex issolvi affarijiet prattiċi. Jiġifieri, spiss nisimgħu b'dil-famuża idea weħilt, writer's block, weħilt, weħilt, ma nistax. Hemm diversi modi tekniċi kif tegħlibha dik. U dawk iva jistgħu jiġu dawk l-għodod jistgħu jiġu maqsuma u ppakkeġġjati għal min għandu interess jitgħallimhom. Bl-istess mod bħalma elementi ta' kritika jistgħu jiġu mgħallma, ma jfissirx li għax tafhom sirt kittieb Tajjeb. Sempliċement taf bihom. Mhix l-għażla tal-lingwa li se tagħmel ehm, it-tħaddim tagħha tajjeb jew ħażin, jew għat-tħaddim li se jagħmel li se jesplojta l-lingwa mhux bil-kontra. Jekk inti tibda taħseb ħsibijiet bl-Ingliż, per eżempju, titraduċjom bil-Malti, hemmhekk ovvjament qed toħloq sfida li kien nifsek. Però dik hija Problema ta' traduzzjoni, mhix kwistjoni ta' vokabularju jew ta' sintassi. Kull lingwa ttik parametri li mbagħad sta għalik biex taħdem magħhom. Ma narax limitazzjonijiet bl-ebda lingwa.